Essalam aleýkum eziz türkmen halkym men şu çykyşymy etmek bilen ähli gorkup näme bolarka nädip ýeňerkä hiç zat bolmaz bu zatlardan netije çykmaz diýip tereziň haýsy tarabyna münjegini bilmän iki taraba ikirjiňlenip zadna tormuz berip ruşnoýynam çekýän halkyň halka ýüzlenesim gelýär. Siz Alladan gorkuň bendesinden dälmi? Ptamuşda ýer kim Alladan gorksa Alla oň ýanyna, oňa ýardam etýär, oňa kömek etýär. Siz ne Alladan gorkýaňyz ne-de bendesinden. Haýsam bolsa birini seçiň, ýa Allany, ýa-da bendesini. Buny aýtmak bilen diýjek bolýarys, Agzybir bolmasak, gerek bolsa janam bereris, ganam bereris. Watanymyz üçin, halkymyz üçin, dinimiz üçin, milletimiz üçin islendik ýerde bizi saýýar. Bu gün on on bäş bolsa, ertir müň ýarym bolar, soňkusy gün million ýarym bolar. Oň hötdesinden gelip bilermi Gurbanguly? Gelip bilmez. Indi biraz-da. Soňunda zemlä gaýtjak bolýanym diktatura Gurbanguly aýtjak. Gurbanguly, sen kimi gorkuzsaňam meni gorkuzybilmersiň. Patamoşda öň mendim, indi biz. Biz gorkamzok senden. Sen indi gorkuzma, döwrüň geçdi. Seň indi iň soňky hoduň galdy, mat. Seň hemme çöpleň, taýaklaň, hemme goşunlaň gitdi uja. Seň indi matyňy çykarmaly wagty galdy. Oňa-da nesip bolsa, Allajanyň bir nesibeli güni bardyr, bir nesip eden güni bardyr. Men dagy ölüm dilejekkä, menden ýaşatjak halka nähili azap beren bolsam, ertir şu azaplaryň on esse, müň esse artygyny halkyň üstünde saňa çekdirjekdim. Seň maşgalaňa, semýaňa artyklanma çeki çekdirjek. Pikir etme güm bol ine gaçyp pikir edip dubaýa ýa angliýa ýa amerika gaçar pikir et gaçarsyň wremyňda o taýdanam saňa pakoý beripmez patamu şda biz biz halk biz diýmek halk diýmek biz diýmek agzybirlik diýmek Agzybir bolanyň öňünde kim durýar? Hiç kim durubilenok. Agzybir bolsaň, ne goşun durar öňüňde garşy, ne gala durar, ne-de patyşa, hiç bir zat durmaz. Agzybiri Alla bir, agzy alany gabry bir diýýär. Köneden bir Nakylyňyz bolmasa, nakyla ýorsaňyzam bolýar, doganlar. Men kän haýyş edip aýdýan, ýöne hiç diňleýän ýok, kellesini işledýän ýok. A. Günüň dowamynda on bäş ton çukur, konstruksiýa, kamen öwrenip ýitgördük. Ýok, bolmady. Kelläňe juda işjeňýän bolsa şu küşti oýnap görüň diýip gördük. Ýok, bolmady. Hak-hukuk kodekleri, kodekslerini öwrenip görüň diýip gördük. Ýok, bolmady. Indi bilemok size näme diýip çagyrjagymy. Galanynam özüňiz pikir ediň. Gorkak düwwetdin, gulçulyk edip ýaşajak waziriň Artyk çowlugma çenli gul bolup ýaşasyn men enem beter güne düşsün diýýän bolsaňyz saglabsyz özüňiz jogapsyz berýäňiz. Men kim üçin edýän men özüm üçin edemok. Biz kim üçin edýäs? Biz çagalarymyzyň gelejegi üçin, watanymyzyň gelejegi üçin, halkymyzyň gelejegi üçin edýäs. Patamu şto diktatura sözüniň manysyny öwreniň ilki. Şol dowam edip otursa, dowam edip otursa nirä barýar? Tupik soňy hiç ýeri, hiç zat ýok. Sewerni Koreýa ýaly gul talaban bolýaňyz. Hindistan ýaly bokurdagy işlärsiňiz. Suriýalylar ýaly watansyz galarsyňyz. Şoňa garaşýan bolsaňyz, şoňa bekleýän bolsaňyz. Janyňyz sag bolsun, zor edip getirjek çagajyk adam ýok. Isleseňiz diňläň, isleseňiz diňlemäň. Ýöne, o bir topar şagallar bar, aşagynda kommentariýalarda sögüp ýazýarlar. Olar konfetler ýa organlarmyka diýip gorkup oturmaň dogan, olar, olar obişni siz ýaly oňa ýalakalyk etsek bizi geçirermika, geçirmezmika. Olar organam däl, işgärem däl. Indi atlandyryp oturmaýyn, olaňam az wagty gelmedi. Olaňam hemme adreýasy danypdy, bar. Pikir etmezmi, biz gorkuzýas bärde, napugat edýäs, otdelny kanal açýas. Ýok, olar prostoý adamlar, özüňiz ýaly. Özüňiz ýaly robotyýa, göçmany, gulçulyk edipler, özüňiz ýaly. Sen pikir edýärsiň özüňçe, men willada işleýän, müň dollar aýlyk alýan diýip. Ýok. Sen gulçulyk edýäň. Watanyňa gitseň, aýda müň dollar saňa premiýa berler, nasamdele, hakyky adalady bilýän prezident başynda duran munda. Mugt işletmän saňa aýda müň dollar berilmez. Biz şo zatlar üçin göreşýäs. Biz gulçulyk etmek üçin däl, bu ýerde dynç almaga gelendik. Tatile geleliň däl. Gezmäge, zat satyn almaga, söwda etmäge, tijaret etmäge geleliň. Gulçulyk etmäge däl. Dogry düşüniň, doganlar, men haýyşymy edip aýdýan, ýalbarjak däl, çünki diňe Allanyň ömrüne ýalbarýan. Janyňyz sag bolsun, galanynam gelejekde görüşeris, doganlar.